Essalowmaleýkim gadyrly ildeşler, mähriban watansöýer doganlar. Ähliňize köp salam ýollaýan. Enşalla her biriňiziň janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyt edýän mähriban doganlar. Elbetde bu çykyşymda diktator, ganhor, munafyk, Hökümet barada öz pikirimi aýtmak isleýän. Elbetde mähriban doganlar ähliňiziň bilşiňiz ýaly bu haram mynafyk hökümet türkmen halkyny elbetde ýok etmeklik üçin elinde baryny edýär. Meselem aýdaly türkmen halkynyň din imanyny ýok etdi. Türkmen halkynyň abraýyny mertele mertebesini ýok etdi. Türkmen halkyny bilimsiz kör zehin etdi. Ähliňiziňem bilşiňiz ýalak. Elbetde adamzatdan abraý, ahlak, medeniýet, edep, tertip, iman gitse bu bir iki aýakly mahluga öwrülýär ýagny mankurtlaşdyrylýar diýýär. Elbetde mankurt. Ýagny dogan dogandan bizar, dost dostdan bizar, garyndaş garyndaşdan bizar. Ýagny köpüňiz öz goňşularyňyz bilen, dostlaryňyz bilen gatnaşaňyzok. Ýagny ähliňiziň bilşiňiz ýaly diktator rejime garşy göreşip ýörýänler hem bir-biri bilen gatnaşanok. Dogry dälmi? Ýagny bir-birini ýäýjek bolýarlar. Sebäbi bularyň ýoly bir bolsa-da niýeti bir däl. Ýolumyz bir. Şu hökümet gitsin Türkmenistan o öz o demokratiýasyny gazansyn diýýär, birisi adalatyny gazansyn diýýär, biri öz din yslamyny gazansyn diýýär. Her kim bir zat diýýär, ýöne ýolumyz bir, şu haram ganhor mynafygyň gitmekligini isleýäs. Dogry dälmi? Ýöne niýetimiz bir däl. Çünki köpüsiniň köpürleri aýrylýar. Birsiniki prezident bolmaklyk goşa dyrnak içindäki arzuwlar, umytlary bilen adamlary aldap ýör. Ýene birisi özüniň özüne göwünlik berip ýör. Aldasaň näme, aldaber. Göwünlik berip ýör. Ýene birisine syn etseň, Öz-özüni aldap ýör. Ýene birine syn etseň, şu zatlardan keýp alyp ýör. Ýene birisine seretseň, oba grant üçin ylgap ýör. Ýene birilerine seretseň, şahsy bähbitleri üçin ylgap ýör. Ýagny, köpüsine syn etseňiz, Diriliş aýdypdy şu zatlary diýmekligi özlerini kiçilik bilýärler. Ýogsam her bir zady nogta nogta aýtdyk. Ýagny özüňiz bilýärsiňiz wideolarymy kesip kesip täzeden ýaýynlapdym bir wagtlar o kanalymam süpükler ýapdyrdy žalp edip özüňiz bilýänsiňiz. Indi häzirki bolup duran zat näme watandaşlar häzirki bolup duran zat iki müň ýigrimi birdäki bolup duran wakalar iki müň ýigrimi birdäkini häzir ýene oýnap başladylar şo size ýene aýdyşym ýaly Elbetde bular şu wagyt bir biregi boka sokmaly. Dogry dämi dogry şo bir zady gaýtalýalar. Esasy maksat bu taýda meniň wideo etmekligimiň sebäbi watandaşlar bu zatlar bizler özümiz gaty gowy köp zady başdan geçirdik dagy. Meselem, şu wagt täzeden halky, jemgyýeti oýuna çekýärler. Ähli oýunlaryň içinde-de Dürsoltany getirip görkezýärler, dogry dälmi? Ähliňiz bilýänsiňiz. Hawa, men bilen Myrat Razzakowyň meselesinde Dürsoltan bar, Merdan Ylýasowyň meselesinde Dürsoltan bar, Ferhat meselesinde Dürsoltan bar, mugallym Rozmyrat mugallym meselesinde Dürsoltan bar, Ýagny her bir meselede Dür Soltan bar, a ortalykda bolsa Dür Soltan ýok. Syn edýäňizmi şo zatlara? Meselem, bu hak-hukuk goraýjylary Täjigül bilen Annadurdy Hajyýewe hyzmat edip, birlikde çykyş edip ýören Alyşer Sahatow, elbetde, meni urjak, oba, maňa akyl berjek, maňa edep-tertip berjek. Saňa Stambuldan salam getirdim, men Frankfurtda diýip, bir sany wideo çekdi. Menem muňa garşylyklaýyn wideo çekdim. Soňgul Ahmetrahmanow bu itden bolan it ogly bilen çyk ýadany men bir ýyldan bäri hukuk goraýjylar bilen gatnaşamok gepleşemok diýýär äý utançsyz bigaýratlar a näme üçin bu derejede ýalan sözleýäňiz äý olary goramaklyk üçin olar sizi goramaly gaýtarow olar sizi goramaly Siz olary goraýaňyz, o süpükler, binamys ikiýüzlüler bile bar, utanyň-a birazajyk. Sataňyzdan tutup salla berseň bolsa, waý biz onuň bilen gatnaşamyzok, waý biz ony bir ýyldan bäri gepleşemizok, men size haýran galýan, o do konca duruň-a, o men girip Helsinki fon kanalynda siziň çykyşlaňyzy görýän-a, yzarlaýan-a men o. Siz şu taýda çykyş edip ýörüňiz-ä. O nädip siz onsoň bir ýyldan bäri gaplaş gatnaşamok, gepleşemok bolýaram? Hü? Hukuk goraýanlary siz goran bolup ýörüňiz-ow. Hä? Meselem aýdaly, Dürsoltan Taganowa gezek gelýär, bir ýyldan bäri jaňlaşanok, gepleşenok bolýar. Alişer Sahatowa gezek gelýär. Bir ýyldan bäri gatnaşamok, gepleşemok bolýar. Siziňki nähilek bolýar? Hukuk goraýjylar sizi gorýarmy ýa siz olary gorýaňyzmy? Kim kimi gorýar? Men özümem oturyp bara gaty haýran galýan. Esasy bu taýda wideo çekmekligimiň sebäbi bu taýda men Bir zat aýtmak isleýän elbetde meniň ýutub kanalymda goýýan wideolarymyň aşagynda adamzadyň şahsyny mertebesini kemsitmezden komentariýa ýazyp bilersiňiz emma welin Allamyrat Rahymowa kemsidip sögüp komentariýa ýazyp bilersiňiz meniň wideolarymyň aşagynda çünki Allamyrat agamyzam Efirinde näme diýýä? Meniň wideolarymyň aşagyna adamzadyň şahsyny mertebesini kemsitmezden paýyş sözler ulanmazdan ýazyp bilersiňiz diýýä. Emma paýyş, hapa paýyş sözler maňa dälde başgasyna bolsa zyýany ýok diýen şekilde edýä. Ýagny maňa degmedik ýylan müň ýyl ýaşasyn diýýä. Şondan watandaşlar sizem maňa sögüp ýazmaň başga kime sögüp ýazasyňyz ýasa sögüp ýazyň. Şolar ýaly. Indi geleliň bu taýda Ahmet Rahmanowa. Elbetde, bu Azatlygyň iti, şpiony. Azatlygam hökümede işleýär, bu-da hökümede işleýär diýdim. Ýagny Azatlyk radiolar, Azatlyk radiosynyň işgärleri, elbetde, başga saýtdan gelip kommentariýa ýazýar diýdim. Hawa, bular diýdim, bular ýaly işe, syýasy meselelere garyşmaly däl diýip aýtdym. Indi şo zatlar şu wagt gozgap ýör, sag bolsun, Allamyrat agamyz gozgady şony. Hawa. Ýöne buny edil olaryň edişi ýaly resmi bir şekilde gozgamaly. Meselem, Keminäň üstünden Dürsoltan Taganowa arza ýazypdyr diýýärler. Dogrumy, dogry, muny gozgadyňyz her ýerde. Serdar Hojanepesowyň üstündenem arza ýazda Dazzarkel, buny näme üçin gozgamadyňyz? Ony gozgamadyňyz, zyýany ýok. Eýse, indi men size bir zat aýdaýyn. Ýagny, bil. Ýagny, Dür soltany her bir meselede mysal edip görkezmekligi, geçiniň öň aýagy ýalak her bir meselä towusmaklygy, bilmeýän zadyny bilýän diýip hereket etmekligi. Ine, bu buňa, elbetde, her bir gurlan duzakda, aýagyna päsgel döredýär. We muňa garşylyklaýyn Ahmet Rahmanowyň çykyp aýdýan zadyna seret. Seniň arkaňda hukuk goraýjylar duranok, seniň arkaňda Allamyrat dur diýýär. Aslynda Allamyrat durmaly däl-ow, tentek, bigaýrat, binamys bar-a, süpük. Aslynda hukuk goraýjylar durmaly. Resmi bir şekilde arza ýazmaklygy öwretmeli. Näme üçin Dürsoltanyň arkasynda Allamyrat durmaly asyl etinde? Ýöne hak edipdir durupdyr. Dogry edipdir durupdyr. Sebäbi durmaly adamlar durmandyr. Pajyrynam durmaýar ol adamlar. Deport etdiler ana Täjigulyň satandan tutup. Täjigulyň satandan tutup deport etdiler. Dogry dämi dogry. Owa. Oň arkasynda Allamyrat dudy. Aw, aslynda bul işleri adamzada, biziň jemgyýetimize resmi bir şekilde göreşmekligi öwretmeli. Şu wagt göreňizokmy, bir giden boklar bar özüne men aktiwist diýip duran, goşa durnak içinde tentekler bar. Halky göreşdirjek bolýarlar. Özleri göreşmän diňe halky göreşdirjek bolýar. Hudaý uran weled zynalar bar, özüňiz göreşaýyň-ow. Näme üçin bir adamy göreşdirmekligi isleýäňiz? Bir adam efiriňize gelmeli, hökümede garşylyklaýyn söz sözlemeli, soň bul adamyň başyna bir dert gelse, ýene gidip hukuk goraýjylara ýüz tutmaly, o pidararlaram dokumentler alýar danym gyran dişlemeli. Size mysal berlip ýadamadymaý, hudaý uranlar bar, näme üçin öz göreşip bilmeýän işiňize halky göreşdirjek bolýaňyz? Näme üçin? Näme üçin özüňiz göreşmeýäňiz? Näme üçin özüňiz etmeýäňiz? Näme üçin iýminde şuny etjek bolýaňyz? Ha? Gurbanguly döwründe hakyny talap edip çykan adamlary Serdar Berdimuhamedowyň döwründe bir-biri bilen uruşdyryp böler. Indiki çykjak adamlaram Kerimgulynyň döwründe uruşdyrjaklarmy? Näme etmek isleýäňiz? Ýa Serdar Berdimuhamedowyň ikinji prezident saýlawyna taýýarlyk görüp ýöňüzmi? Elbetde hemmäňiz ýeňseden urup gaçýaňyz. Ýüzme-ýüz tete-tet gelenizde agzyňyzy ýumýaňyz. Bir-biriňizi satyp, ýakyp, ýeňildirip, begendirip ýöňüz-ow. Wara utançsyz bigaýratlar. Utanjam ýog-ow bilýäňmi? Utanjam ýog-ow. Bir-biriňize kozýol diýýäňiz, bir-biriňize agent diýýäňiz, eňildirip, şok! Çykýaňyz, soňam hiç zat bolmadyk ýalak bolýaňyz. Utançsyz. Ýene halkdan bir zada garaşýaňyz. Wara, halk size ynanmaýa. Ynanmasynam, ynananlaňam gara gaksyn wara. Ynananlaňam gara gaksyn bundan soň wara. Watandaşlar, men özümiň Türkmenistan watandaşlyk borjumy berjaý etdim. Bilýänlerimi we bilmeýänlerimi öwrenip sizlere maglumat berdim. Lýuboýsyndan tutaý, oppozisiýasyndan tut, liderine deňeş, liderinden tut, hukuk goraýjysyna deňeş, hukuk goraýjysyndan tut, haýsy bir türkmen halky üçin gurulýanyň lýuboýsyndan tutaý, ynanar ýalak däl. Ýüpünden tutup, guýa girer ýalak däl. Bar-a, göni biriniň sözi üçin seni gruppadan çykaryp goýberýärler. Näme üçin çykaranynam aýtmaýarlar. Göni. Şolar ýalak adamlar bar-a, Atamyrat Saparowyň sözi üçin Myrat Razzakowy telegram çatlaryndan Sowa, soragsyz, sowalsyz atyp gögerýärler bara. Ýagny biz siziň grup bolaňyza-da zar däl, biz siziň özüňize-de zar däl. Biz bilip ýörüs kimiň kimdigini, elbetde iki müň ýigrimi birde-de aýdypdyk. Aýdylan sözler üçin, hakykatlar üçin elbetde agent tamgasynam iýipdik. Owa, DWT gruppanyň içinde lýuboýsyna bile aýtdym bara, hemmesi bilen gepleşdim. Hemmesi bilen. Agent diýdiler. Hökümede işleýär diýdiler. Aslynda näme ekeni, özleri işleýän ekeni. Ýöne bu taýda elbetde köp zatlar bar bara. Özüňiz bilýänsiňiz köp zatlar bar. Şonuň üçin ýüz görüp gapyrga syrjaklardan däl elbetde. Şu wagt bolup duran hadysalar şu ýene biziň aýdyp oturan sözlerimiz gelip otyr. Aýlanyp dolanyp, aýlanyp dolanyp. Indi oturyp pikir edip görüň. Keminäniň üstünden Dürsoltan Taganowanyň arza ýazmaklygyny Ahmat Rahmanow bilýär. Ahmat Rahmanowyň üsti bilen Dazzar Kel bilýär, hukuk goraýjylar bilýär, dogrumy? Elbetde, Keminäniň üstünden Interpol gozgulan halatynda Dürsoltanyňam adynyň çykjaklygyny bilýär. Indi oturyp pikir edip görüň, Dursoltan Taganowanyň bu hukuk goraýjylar bilen aragatnaşygyny kesmekligi, elbetde, bulary aýylganç bir derejede howp basmaklygy. Sebäbi Dursoltan bularyň elinde işläp gezdi, bulara azap çekip hyzmat edip gezdi. Türkdäkileriň hemmesiniň şahsy maglumatyny alyp Täjigule berip gezdi. Biziňkiler äm aldy, meniňkini, Merdan Ilýasowyňkyny, Myrat Razzakowyňkyny, bir-birisiňkini aljak wagty aldyrtmadym, onam özi bilýär, Myrano. Dursoltan ýadyňa sal Myranyň, Myranoňam pasportdanysyny aljak bolduň, emma ýok diýildi. Bilýäňmi näme üçin ýok diýildi? Gitdi Myranodan sora näme üçin ýok diýilenini, şol aýdyp berer. Serediň men size bir zat aýdyn, siziň oýnuňyzy başyna ýumurmaklyk üçin bu zatlara bizler ýyllardyr üstünde işledik, gara. Raýat biznesi diýip Röwşen Kylyjow aýdyp aýdyp gitdi sizlere. Raýat biznesine baş goşdular halkyň derdini gozgap hökümede satdylar hökümede garşy göreşjek adamlary elbetde bul ugurda pida etdiler aýaga galjak halky bu artistlaň birisini ýok edip gözün gorkuzdylar wara aýt siziň. Köp zady aýtjakka, köp zady soňuna goýjak. Elbetde şolar ýaly böküp-böküp gitdim şu wagyt. Prosta tema berýän. Şolar ýaly sizlere seslenýän. Eý hudaý uran maýryklar başga saýt bilen gelip kommentariýa ýazýançaňyz tetetet geliň tetetet barao. Meniň bilen garşylyklaýyn gelmekligiňize näme sebäp boldy? Siziň hukugyňyzy goramaly adamlary siz goran bolanlygyňyz üçin elbetde meniň bilen garşy-garşy geldiňiz bara. Näme boldy? Ha, näme boldy? Näme üýtgedip bildiň Sero? Ony boka girdiňiz bar, utançsyz bigaýratlar. Ýene halkyň öňüne çykyp, halk gorkak, halk göreşenok diýýäňiz. Göreşen adamlar satjak bolýaňyz. Hökümetden gorkup, özüňizden başga aktiwist döretjek bolýaňyz. Sebäbi türkdäki aktiwistler azaldy. Gurbangulyada gurbanlyk gerek bolupdy. Gurbanlyk bermek üçin aktiwist taýýarlamaly. Hanala aktiwist? Sizler we sizlerem gorkýaňyz, bir-biriňizi satýaňyz. Şonuň üçin siz täze adam çykarmaly, buny hökümede garşy göreşdirmeli, soňra buny tutduryp deport etdirmeli, aýaga galjak halkyňam gözün gorkuzmaly. Şeýle dälmi? Hudaý uranlar bar. Haýsy beýniňiz bilen halk göreşdirjek bolýaňyz? Haýsy beýniňiz bilen? Hawa men çykdym efirde söz sözledim. Hökümediň edýän zulumyny aýtdym, siziňkiden artygam aýtdym. I nämeler geldi başyma? Nämeler geldi başyma? Nämeler gelmedi başyma? Hä? Maňa oýnatgy diýýäňiz. Maňa muny ulanýar diýýäňiz. Maňa muny eşek edip münýär diýýäňiz. Aslynda kim münülýär-ow, syn edip görüň-ä, tinduklar bar-a. Türkiýäni terk edip bilmediňiz-ä, Ýewropa çykyp bilmediňiz-ä, dinduklar bar-a. Kim kimi ulanýar? Hä, kimliksiz, dokumentsiz çykyp gaýtdyk-a. Hudaýuranlar, görmediňizmi? O birisiniň ýanyna barsaň ulanýa diýýäňiz, birisiniň ýanyna barsaň eşek edip münýä diýýäňiz, özüňiziň barmadyk gapyňyz galmady-a, Hudaý uranlar, meniň ýanymda Kakamyrady ýerden alyp ýere sokduňyz-a, üstüne bir syçmadyňyz-a, ejesini-bajysyny goýmadyňyz-a, a? Indi men bu taýdan Kakamyrat Hydyrowa-da ýüzlenýän. Indi Kakamyrat aga, meniň saňa kinäm ýokdy, ýöne sen maňa bu eşekler bilen meni deň derejede goýduň we bularyň arasynda maňa-da şagal diýip sökdüň wara. Sebäbi siz meni bu şagallar bilen deň hatarda görjek bolduňyz. Şonuň üçin men size garşy söz sözledim. Ýogsam, Myrat Razzak ikimiz uwažar etýärdik. Awtor set bilen lişni özüm aýdynmy, men sizi eli gylyçly mert türkmen imanly ýigit hasap edýärdim wara, gurur duýýardym, goldaýardymam wara. Men muny Bagtyýar agamyzada aýdypdym, Kakamyrat agany göremde wara arkamda mert eli gylyçly at üstünde mert adam görýän diýýärdim wara. Muny Murat Razakowam bilýär. Murat Razakowyň hem çykmaklygyna, söz sözlemekligine, elbetde, Kakamyrat aga sebäp bolupdy. Ýöne bu şagallar bilen meni deň hatarda goýup, elbetde, maňa-da kemsidiji sözler ulandy. Ýöne şu wagt oturyp syn edýänimde. Kakamyrat agaň ana barmy diýip maňa haýbat atanlar. Kakamyrat agaň ana barmy diýip Dursoltan Annadurdy Hajyýew bilen bile jaň etdiň WhatsApp gruppadan. Ýadyňa düşýärmi? Kakamyradyň ýanyna barýaň sen diýip. Ýadyňyza düşýärmi? Ýadyňyza sal. Eliňizi ýüregiňize goýuň. Wara indi Allaha ynanýaňyzmy bilemok. Allana her biriňiz terk edýäňiz syýasat üçin. Ony men gaty gowy bilýän. Eliňizi ýüregiňize goýuň. Wara eneňiziň beren ak süýdünden and içiň. Annadurdy Hajyýew bilen Dürsoltan Taganowa maňa jaň edip Kakamyradyň ýanyna barma, gatnaşma efirine diýilmedimi? A? Diýilmedimi? Diýildi-ä. Bu günki gün syn et, Kakamyrat Hydyrow, hemmesi gujagyňa ýykylandyr. Hemmesi, syn edýäňmi? Hemmesi. Şulara garşy söz sözläp başladym bolmaly, hemmesi baryp gujagyňa ýykylandyr, baryp ötünç sorandyrlar, wara. Tek-tek eňilip-eňilip Tüýkülen tüýküliklerini ýalandyrlar, gördüň dämi? Syn et, kim kimi ulanýar, kim kimden gorkýar ýa kim kimi münýär? Meni Geldi Kärizowyň adamsy edip görkezdiňiz, meni Myrat Kurbanowyň adamsy edip görkezdiňiz, meni Düýeçiň adamsy edip görkezdiňiz, meni hökümediň adamsy edip görkezdiňiz, men hiç kimiň adamsy däl, men Allahyň bir sadyk bendesi, Allahyň bir sadyk bendesi. Meni ýaradan Allah ooo. Şolar ýala köp zady aýtjakka köp zady ikinji çykyşymda aýtjak elbetde. Ýuwaş ýuwaş Meniň kanalyma žalba edýänler, meniň kanalyma spam ugradýanlar, ikiýüzli welezzina çöp döwüler. tohumy çüýränler bar. Halka peýdaly bir giden maglumatlary ýok etdiňiz, dogry dälmi? Özüňize, özüňize degişli zatlaram ýok etdiňiz. Süpükler, hudaýuranlar, doýmadyňyzmy gandan-aý? Hä? Niçemir adamlar gitdi-ow, niçemir adamlar gitdi, bir-birini satyp, ýakyp, çapyp. Äý, ol Alyşer Sahatow, Ahmet Rahmanow, Atamyrat Saparow, Röwşen Kylyjow bilen it bokun iki kesişik gezdiňiz-aw, agent diýip gezdiňiz-ä, Magsat Baýramowiç bilen ikisini deň hatarda goýup, sögüp gezdiňiz-ä, pidararlar indi olaryň suratyny görkezip, aktiwistlerimiz diýen bolýaňyz-a-ow. Ertebirun menem öläýsem, meň yzymdan hem şeýdip hereket edersiňiz wara. Çünki, dirisinden peýdalanyp bilmedik ölüsi bir derde ýarasyn diýersiňiz wara. Gidip diri görkezen kompaniýasynda hereket edersiňiz-ä. Allaha-da şikaýat edersiňiz-ä. Çyk-çyk-çyk-çyk. Utançsyz bigaýratlar wara. Utançsyz bigaýratlar. Toba etdim, estogfuralla wara. Daş etsin. Şolar ýaly watandaşlar syn etseňiz. Dürsoltana bir syr berin. Seniň keminäň üstünden arza ýazanlyklygyň hukuk goraýjylaryň eline geçdi. Elbetde olar bilýär, hemme zatdan habarly we häzirki wagt olar öz götünden gorkýarlar. Şonuň üçin Ahmet Rahmanowyň agzy bilen saňa haýbat atýarlar. Biz saňa kömek etdik, biz seniň arkaňda durduk. Sen näme üçin bizi goraňok, ertebirun ýa biziň. syrlarymyzy paş edermisiň diýýär. Deporsiony lagere baryp biziň watandaşlarymyzdan maglumat alanyňyzy, olaryň gizlinje sesini zapis edenligiňizi, bu zatlary ýutuba çykaryp aýdarsyň öýdüp gorkýarlar. Şonuň üçin bular hüjüm edýärler. Keminäniň Interpolyň üsti bilen tutulmaklygy ýa-da keminäniň başga bir mesele bilen tutulmaklygy elbetde imynda seniň arzaň ýüze çykmaly. Düşünýäňmi? Imynda seniň arzaň ýüze çykmaly. Ony garga-da gagyldy ýa. Gördüň dämi? Bu zatlar tötänleýin däl. Hiç bir zatlar tötänleýin däl. Size näçe aýdýan, siz görüp görmezden gelýäňiz, eşidip eşitmezden gelýäňiz, gözli kör gulakly ker bolýaňyz, aý aýlanyp ýyl geçenden soň ýene şu zatlar dogry ekeni diýmeklige ýüregiňizdäki gaýratlyk rugsat bermeýärmi, hä? Dogry aýdypdy şul adam diýmeklige utanýaňyz bara. Dogry aýdypdy şul adam diýmeklige utanýaňyz bilýäňizmi? Çünki siz maňa oýnatgy diýdiňiz. Çünki siz maňa buny bir ulanýar diýdiňiz. Hiç kim hiç kimi ulanmaýar. Hiç kim hiç kime özüni ulandyrmaýar. Lüboýsyndan hem ýüz görüp gapyrga syrmaýanmy bilýäňiz-ä? Ha? Oturyp pikir etmediňizmi? Ine, Direş biz bilen duz-çörek iýdi. Meselem, Alyşer Sahatow aýtdy, Meniň öýümde, desga-desterhanymda çörek iýdi diýýär. Äý, dinduk! Men seniň çagalaryň bilen birlikde seniň saçaňda çörek iýdim. Oturyp pikir edip gör, bul adam näme üçin maňa garşy söz sözledi? Hä? Meni şolar ýaly wyždansyz hasap edýäňizmi? Meni şolar ýaly biwyždan hasap edýäňizmi? Siz mejbur etdiňiz-ow. Siz mejbur etdiňiz. Siz mejbur etdiňiz şo derejede. Siz ýalan sözlediňiz. Siz satyp garşylyklaýyn hukuk goraýjylary goran bolduňyz-ow. Olar sizi goramaly dinduklar. Men niçe men guramalar bilen iş talyşyp ýörün-ow. Niçe men guramalar bilen, niçe men adamlar bilen Niçem bir zatlary görüp ýörün. Dinduklar maňa e, Kenbäniň işgäri diýdiler, maňa hökümetiň agendi diýdiler, spesslujba tarapyndan ýörite ýetişdirilip okadylan adam diýdiler. Tinduklar bara. Ha, arza ýazmak meseleleri, şikaýat etmek meseleleri, çepekçiler biziň ejimize, bajymyza ýetip ýören döwürleri näçe gozganyldy, ha? Hukuk goraýjylary Alypdur Soltan Taganowa TikToklar TikTok efirlerinde adamlar instruktaj geçen bolup ýördüler-ä. Näme üçin bu günki gün şo wagtky Dur Soltana şo wagtky hukuk goraýjylar näçün öwretmediler? Hü? DBT-den çykdykdan soňra göni indi sorap görüň şu Dürsoltan Taganowa hukuk gorajylara haçan ýanaşdy, nädip ýanaşdy, DBT-niň içindedam otydy bu Täjigül bilen Anna Durdygajy. Hemme ýerde otylar. Hemme ýerde otylar. Hemmesem bir syw ýazda, hemmesem bir sistema gulluk edýärler. Syn edip göräýiň. Beýlekisini beýlekisi agzyny ýumýar, beýlekisi çykýandyr fond açyp. Syn edip görüň. Ýitip gidenleriň hemmesi fond açýar we biz size kömek edýäris, biz size dokument alyp berýäris diýýändirler. Syn edip göräýiň, sistema bir. Bir sistemanyň içinde ýöne gurjaklar dürli-dürli. Elbetde, ýadyňyza düşýän bolsa, TikTok efirinde bir söz aýdypdym, bir sany watandaşymyz gelip sorag berdi. Türkmenistanda prezident üýtgedi, näme üýtgeşiklik girizildi diýlen wagty, elbetde, näme diýipdim, surat üýtgedi. Gurbangulynyň suraty gitdi, Serdaryň suraty geldi. Halkyň derdi bitmedi, derdine dert geldi. Öň bir bolsa, indi iki sanak agram daş boldy. Eý, Hudaý uranlar, obada adam galmady. Itogly itden bolanlar. Götde balak duranok, öýde heleý duranok, obada adam galanok, haramlar gelene bäri. Hä? Mellekde hasyl bitdi, bugdaýdan bir bereket gitdi-ow, Hudaý uranlar. Ilimizden namys, ar gitdi, türkmenden iman gitdi. Bu Hudaý uranlar geleni bäri tohumyz çüýresin, welezzina mynafyklar.